Hallelujah, hallelujah. Akka slama nsen akk i waytmaten akka lbaraka lmasiḥ ɣef yal yiwen d yal yiwet wid akk i d-ikecmen di lewqat-agi nnan-asen Wakken rǧu si leɛḍil ad d-kecmen waytmaten. Akka juste un vérifier kan ma yella euh, ma yella ṣṣut ma gerrzen.

Sasi azul euh, d asmekti kan wid yellan akka di la plateforme iqad teẓrem belli aql-aɣ euh, de plateforme donc ama d Facebook ama d YouTube di lawan-agi donc on est sur deux plateformes euh, donc bien sûr wid izemren ad partagin ilha ad partagin ur ẓer ara ma tsellem ṣṣut ur ẓer ara Imam Mulud ma yella ad xemḍen sin ma yella tesleḍ s tariṭri d yam tsellemt yella ad xemḍen sin donc asalamu-nwen Gabis Yuba Zul donc Mulud euh, apparemment le son s'assigne à nous apparemment le son il a

Ussel, a gma, zul fell-ak, ɛeslama-inek, slem lmasiḥ ɣef yal yiwen d yal yiwet. Bonsoir mon frère. Alléluia. Slama nwen akk-it.

D ccna i d-ittbegginen d akken nḥemmel Sidi Rebbi s wulawen-nneɣ akka nḥemmel Sidi Rebbi xaṭer nufa lehna nufa lferḥ ɣur-s nufa asteɛfu donc ass-agi deg uselmed n wass-agi vraiment ssaram i wakken awen nili d lbaraka ssaram ad ḍefrem akka deg uselmed n wass-agi ad yili d aselmed akka anda Ad sfaydim ama d kunwi ama d twaculin-nwen. Alléluia, Alléluia. Donc bɣan ar tluqat-agi gar ifassen n Sidi Ṛebbi i wakken d netta ara aɣ-d-immeslayen akka deg uselmed n wass-agi ur nili d lbaraka s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ. Alléluia. Baba Ṛebbi rriɣ-ak i nnger ifassen-ik, a Sidi Ṛebbi, aselmed n wass-agi, Baba Ṛebbi d kečč ara ɣ-d-imeslayen, a Sidi Ṛebbi ad tbarkeḍ merra taysetmatin d waytmaten ad d-iḍefren di lewqat-agi, Baba Ṛebbi wakken ad sen-nili d lbaraka, a Sidi Ṛebbi deg uselmed n wass-agi, Baba Ṛebbi ṛṛuḥ-ik ad yili fell-aneɣ, tazmert-ik ad tili fell-aneɣ,

ɣef tẓilla axaṭer aṭas n imasiḥiyen akka i tettẓallan kiqqar ad ttẓallaɣ ɣef ccɣel mi mazal ur walaɣ ara bien sûr illa tikwal ad nettẓalla ar sidi rebbi illa lweqt n rebbi mi ass-agi bɣiɣ ad fokaliziɣ ɣef yiwen wugur akenni yezmer ad yili ayen mi neqqar aḥebbasen neɣ les obstacles de la prière donc tikwal yezmer ad yili anect-agi wakken sidi rebbi ad d-yilal nneɣ

ur yettili ara uḥebbas i tẓilla-nwen laqad teẓrem aytmaten taysetmatin lebɣi n sidi rebbi d akken ulac acu ara d-yasen d aḥebbas i tẓilli-nneɣ malurezmo yettilin iḥebbasen d ayen ara d-nwali iḥebbasen di tẓallit ad d-nwali kra iḥebbasen i yezman ad ilin d aɛekkiṛ akka axaṭer balak illa d ugur akka i tẓallit-nneɣ i wakken sidi rebbi ur d-yettara ara

Nessek ar ɣur-k ara ttɛenniɣ ay Illu Sidi Ṛebbi, err-iyi-d awal ay Illu, efk-d tameẓẓuɣt, ḥess-d i tẓallit-iw. Dawed yerra-d s lexbar dakken Sidi Ṛebbi d win d-ittarran i tẓallit. Ilaq ad nẓer aytmaten taysetmatin Sidi Ṛebbi d ṣṣeḥ s tidet ittarra-d i tẓallit. Akka mi ara nsuɣ ar ɣur-s di Zabur dawes psaume 65 verset 3 Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi.

Céleste donnera le bon chose à ceux qui lui demandent. Inek ma yella kunwi yellan d imcumen, tessnem ad tefkem ayen yelhan i warraw-nwen, amek baba Rebbi neɣ baba-twen yellan deg yiman ur d-ittak ara ayen yelhan i wid akk i s-tissuturen. Ilaq ad nẓer dakken Sidi Rebbi, mi ara nsu ɣer ɣur-s, mi ara nɛenni ɣur-s, yettmuddu-yaɣ-id ayen yelhan. Akka Sidi Rebbi axaṭer d ababat yelhan, yella wanda d-iqqar inek am kunwi

de Dijon 14 verset 13 nnek s tidet s tidet nniɣ-awen ayen ara d-tessutrem s isem n euh, ubabat isem-iw aw d-yettwaxdem aw d-yettwaqbel i d-yenna Yasuɛ Almasiḥ ilaq ad nẓer ayetmaten ayen ara nessuter s isem n Yasuɛ Almasiḥ ad d-yettneqbel i d-yeqqar euh, wawal n Sidi Rebbi Maintenant, cependant, ne sont pas toujours exaucés et nous concluons hâtivement et légèrement, ce n'était pas la volonté de Dieu. Pourquoi la

aṭas n ttawilat neɣ aṭas n leḥwayeǧ i izemrent ad ilint akka d ssebbat akka wakken ur d-yettarra Sidi Ṛebbi ẓẓalleneɣ. Lḥaǧa tamezwarut iẓẓallit-nneɣ. Donc lḥaǧa tamezwarut neɣ ḥebbas amezwaru, l'obstacle amezwaru, d ayen umi neqqar le péché. ilaq ad nẓer ayetmaten n ddnub ayetmaten tisetmatin nettwexxir-aɣ ɣef sidi rebbi n ddnub ayetmaten tisetmatin yettfar wudem n sidi rebbi fell-aneɣ ur nettwali ara tazmert n sidi rebbi rebbi ur yettili ara anda yella ddnub maɛna sidi rebbi yekrah ddnub iḥemmel amdan mi yekrah ddnub ayetmaten tisetmatin ayen i d-yenna acaya s 59 taṣeddart tis yiwet ar tis snat, Isaïe 59, verset 1 à 2, Inek, il nous cache la face de Dieu et l'empêche de, de nous écouter. Akka, ddnub d acu ixeddem, inek yetteffer aɣ udem n Sidi Rebbi. Ddnub ay atmaten tatmatin yetteffer udem n Sidi Rebbi. Inek d ayen i t-yettawin ddnub-agi-ni yettawi-aɣ iwakken ad yeffer udem n Sidi Rebbi ur t-nettwali ara.

Akka d ayen i d-neqqar diɣen s imi-nneɣ hat di lecɣal n diri d wagi akk i tamsalt n ddnub. Donc ma yella ddnub i tudert-iw di lecɣal-agi, ahat di tikli-inu, ahat deg wayen i d-qqareɣ, ahat di cmet, ahat deg wayen ttxezzireɣ, annect-agi d ddnub ad iɣum afus n Sidi Rebbi neɣ taẓallit ur d-yettara ara n Sidi Rebbi.

ma yella ddnub ay atmaten d tiztmaten acḥal d tikkal yella ddnub i tudert-nneɣ d ssebba d anect-nni i d-ittawin sidi rebbi ur d-ittar ara iẓẓallit-inu ma yella bɣiɣ vraiment sidi rebbi ad d-yerr iẓẓallit-inu ilaq ad taxreɣ i ddnub ilaq ad tbireɣ tudert n ṣṣfa tudert n tezdeg

Akka eh, eh, ṣṣur gar-aɣ akked Sidi Ṛebbi akka d-inna Icaɛya 59 taṣeddart i s-iwet mais il produit dans nos cœurs un sentiment de condamnation détruisant notre assurance donc yettxalaq-d daxel-nneɣ akka la condamnation neɣ ad tḥasbeḍ iman-ik akka ddnub akka yiwen ad tḥasbeḍ iman-ik ad k-iḍeggar ṭṭmana di Sidi Ṛebbi ad k-iḍeggar akka l'assurance i tesɛiḍ di Sidi Ṛebbi neɣ l'assurance

ahat xemmeɣ imeslayen-nneɣ xemmeɣ deg deg tqerruy-iw lumuṛ icemten anect-agi la confession mi ara t-id-teqqariḍ akka i Sidi Ṛebbi ilayk Sidi Ṛebbi di leḥqi yewjed i wakken ad yessemmaḥ wa ken yessazdeg deg ddnub-nwen donc Sidi Ṛebbi yewjed i wakken ad yessazdeg wa ɣ-yeṣfu akka si mkul tacmat si mkul ddnub nettidir ayetmaten donc la solution le remède pour le péché ur tettidir dat n ddnub c'est la confession ad teqqariḍ

ur irebbeḥ ara ad iqqar sidi rebbi nek ma d win i tent-id yettqarrin yettqarri-d yis-sent yerna ittaǧǧa-tent nek ad yaf ṛṛeḥma sɣur sidi rebbi donc ilaq ddnuba teǧǧaɣ yerna ad t-id-qerriɣ d anect-nni ad yawin i wakken rebbi ad aɣ-yerḥem rebbi ad aɣ-yeɛfu ay atmaten tayeslimatin rad ddnub-nneɣ. Anobstaj neɣ aḥebbas niḍen i yetlin akka iẓilan-aɣ si le manque de la droiture neɣ neɣ ayen umi neqqar lmeɛna-nnes ur teqɛid ara tikli-inu acki ur teqɛid ara tikli-inu ay atmaten tiyessetmatin ma yella lḥiɣ lḥuɣ akka gi tikli tikli-inu ur tessegdem ara akka ur tella ara leḥsab lebɣi-nnes ila rebbi ma yella tessexlaḍ-aɣ ma yella aḍar

Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Nek de saadi n wemdan umi ur iḥebbes ara neɣ ur iḥesseb ara Umeɣlal Sidi Rebbi ddnub-is win ur nesɛi ara lexdaɛ daxel ul-is win ur ara d axeddaɛ akka win yellan yeṣfa akka Sidi Rebbi iḥemmel irgazen yeṣfan tilawin yeṣfan akka ṣfa ay tmaten neɣ tikli ma teqɛed tikli

yesmeḥsis-d yettara d iẓẓalit i wid yesmettan zzem nek dagi d ayen i s-inna Dawed asmi akken ɣer Samuel asmi d-yusa Caɛul akka Samuel yella d lmuqeddem d netta i yettmuddun iseflawen akka a Sidi Rebbi di lweqt-nni tellement iɣab Samuel yusa-d akka Saül iruḥ iqeddem

dagi ifka-d tteswira nni eh, n cciṭan uqbel ad ismi yella deg igenni yella d lmelk akka eh, ifka-yas sidi rebbi ccan ifka-yas ccbaḥa yella d ccaf akka d lɛeṣa akka eh, d ccaf dɣa n terbaɛt n ccnawi ifka-yas une position d tameqqrant mi d acu s-ixedmen ad tesmi yebɣa ad d-ikannig sidi rebbi yekcem-it zzux sidi rebbi yettwakkes-as tezmert-nni yettwakkes-as la position-nni iḍegger-it rebbi ur yebɣa ara akka ad tiliḍ

eh, ttnaɣen akka tlawin-nsen neɣ ttlaɣen di dderya-nsen ma tafeḍ tameṭṭut ur ttemsefham ara d wergaz-nni neɣ yettili ccwal gar iɛegganen gar iɛegganen d imawlan d waytmaten ma yella la maison tontingi daxel la famille ma yella la ccwal daxel twacult ad yili uḥebbas di tẓallit-inek sidi Rebbi ur d-yettara ara tẓallit neɣ ayetmaten tayetmaten axaṭer llan uguren daxel twacul-inneɣ d kan obstacle ayetmaten

Akken a s-ifusen ma yella sɛiɣ ugur akka t-ifusen ma yella ttqehhireɣ neɣ tameṭṭut akka argaz-is ad yili ugur daxel lkufel-nni lkufel-nni s id Rebbi d-yettara iẓẓallit-nnes la même chose akka ahat daxel gar-ak d baba-k gar-ak d gma-k ma yella llan wuguren gar-awen ma yella yella ccwal s id Rebbi ad tedqal ad tṛuḥeḍ ad tebdaḍ s id Rebbi qbel-iyi-d redd akka ixuṣṣeḍ akka di lḥaǧa Rebbi ur d-iqebbel ara taẓallit-nnek

Ini ɣef win iḥemmlen ddunit ad yili d aɛdaw n Sidi Ṛebbi. Ddunit anwi d sselṭan ɣef ddunit-agi ay tmatan d cciṭan. D cciṭan i iḥekmen i yesɛan akka ayen yellan d ccehwat, ayen yellan d eh, leḥmala uṣurdin, leḥmala n ṭṭmeɛ, deg wayen akk yellan di ddunit akka ay tmatan tayessetmatin. Sidi Ṛebbi yebɣa, yessutur-aɣ-id i wakken ad d-neffeɣ

Ila ccek daxel-iw ur mineɣ ara d akken ad d-ṭṭfeɣ tukcini ba ur d-ittara ara Sidi Ṛebbi ẓẓalit ur tt-id-teṭṭef ara. Mi ma yella sɛiɣ liman ur cukkeɣ ara d akken Sidi Ṛebbi yezmer ad yesseḥlu lehlak-iw xas lehlak-nni d lehlak icemten xas d lehlak-nni tuma la d-ikṛuḥ-ik lemtel mi nekk umneɣ ur sɛiɣ ara ccek tzemreḍ ad d-ṭṭfeḍ ḥellu-nni n Sidi Ṛebbi. Ccek ayetmaten yettili s tanuḍbesṭak akka i tẓallit-nneɣ.

deg uɛad sidi rebbi ilaq ad nɛaned irgazen yesɛan liman akka ur nfeccel ara akka ifuppa s découragé yezmer taɣawsa-nni atan tqerreb-d ar ɣur-k drus tettẓallaḍ si des années des années iqerreb-d ccɣel-nni meɛna akken kan ara tfeccleḍ akken kan ara tefruḍ i ṭeblet n waman yezmer taɣawsa-nni tettafeḍ para c'est pour ça aytmaten yezmer taɣawsa tqerreb-d nekkini ad laciɣ neɣ ad serḥeɣ donc ur berri ara ma yella tettẓallaḍ ɣef twacult-ik mazal ur yumin ara ur fecel ara kemmel akka découragement ay tmatin tisetmatin mi yettili d aɛekkiṛ i tẓilat-nneɣ l obstacle aneggaru ay tmatin i yellan s tan obstacle c'est la négligence d stehziya tikwal nestutur di sidi rebbi akka nestehzay akka di tẓalit peut-être ilaq sidi rebbi stutur aɣ-id iwakken ad nesɛu une vie de prière régulière

Ma tettawim ayen yebɣa ayen tebɣam, tettnaɣem yerna tmenyas tagarawen atayagi tiqarak mara ur tfus ayetmaten ayetmaten ma nebɣa ya Rebbi le découragement ayetmaten tismatin neɣ ma yella ur nzum ara di tẓallit ma yella ur nebɣa ara nzum ara di lmeḥḍar n Sidi Rebbi ifaymaten Sidi Rebbi din ara d-neltu

Akka s tehziya d iẓẓalit aytmaten taysetmatin d anect-agi aytmaten taysetmatin i yettilin d aɛkwir akka d iẓẓalit-nneɣ afaya sidi rebbi ur d-iqebbel ara tiẓilla-nneɣ bɣa neṭṭef akka un ton de, de prière akka bɣiɣ ad neẓẓal akka ɣef kra li sujet kan i ten-id akka bɣiɣ ad neẓẓal fell-asen iwakken sidi rebbi d netta d netta ara ibarken akk vraiment netta ara d-ilin akka tibbura bɣiɣ fkan-id kra li sujet

Ṣṣba wagguren i yesɛa s tkunwa nek yettaṭṭaf n tikriz ussan-agi nek yesɛa tikriz anẓal fell-as isem n Yasuɛ Almasiḥ anẓal ɣef win yesɛan ugur-agi akka i maladi neɣ likriz akka tettaṭṭaf-it tikriz akka sida Rebbi ad d-iger afus-is baba Rebbi wwan aqcic-agi sida Rebbi yesɛan

ur feččel ara axaṭer sidi rebbi muddud akken iṭṭerrifiq unẓar cesqara akken yerǧa abraham sidi rebbi xas meqqer di leɛmer ur feččel ara akka i d-nniɣ akka i ḥebbas n teslalit d facal ḥebbas n teslalit d ccek akka bɣiɣ tameddit-agi ad neẓẓal ɣef win yesɛan ugur

warraw-ik di s-ik a sidi rebbi a baba rebbi neẓẓul akin deg isem n yasuɛ lmasiḥ kra n win yesɛan aṭṭan iluqa tagi cced yettmaqalen agima awetma ma yella tesɛiḍ lehlak s isem n yasuɛ lmasiḥ iluqa tagi neẓẓulen wakken sidi rebbi d-yesɛas fell-ak iluqa tagi neẓẓal akudi akka neẓẓal s isem n yasuɛ lmasiḥ a baba rebbi qellɛeɣ aṭan n gma laked wetma baba rebbi nsiɛsbectik di lewqat-agi ṛṛuḥ lqudus kra n wid i d-ittmaqalen kra n wid yesɛan akk aṭan d lehlak tudert-nsen qelɛeɣ s isem n Yeṣuɛ ma d lkabat ma d sida rebbi d latension ma d lartruz sida rebbi ma d nniqsa ma d lqerḥ uqerru ma d lehlak akka le kolon sida rebbi Era win yesɛan une maladie chronique diɣen Sidi Ṛebbi ma d ma d Sidi Ṛebbi d lirra baba Ṛebbi kra n win yesɛan maladie de cœur Sidi Ṛebbi nẓul ak deg isem-nni Yasuɛ Lmasiḥ ad d-tawiḍ ḥellu a baba Ṛebbi di lsat d waytma di setma s yisem-nni Yasuɛ Lmasiḥ Halleluya Halleluya bɣa neẓẓal di lewqat-agi akken ḥemmleɣ ad ẓẓaleɣ akka aṭas ɣef

aṭas n waytmaten d taysetmatin i yesɛan ugur akka di daxel tikelt-nsen s tida Rebbi ad neẓẓal i wakken ad d-tessers lehna d twaculin deg yisem n Yasuɛ Lmasiḥ. Baba Rebbi akken tettwalaḍ deg uqasaki ɣef kra n lkub a sida Rebbi llan en désaccord ɣef tafat argaz akked tmeṭṭut-is a sida Rebbi akked sida Rebbi yesɛan ugur a sida Rebbi tudert-nsen a sida Rebbi sers afus-ik a baba Rebbi ɛzizen ɣef lkub a sida Rebbi d-yettmaqalen di lewqat-agi baba Rebbi lehna-inek

Ɛecṛiyam-agi eh, tella di lkuma tesɛa lkunṣir sda Rebbi Bwac tin baba Rebbi n yifassen-ik baba Rebbi d kečč ara d-isasfen afus-nni sda Rebbi ɣef tmeṭṭut-agi ɣef Qaniya llan akk firlement di lkuma sda Rebbi n kečč ara tt-ifuren kečč d bab n ṛṛeḥma baba Rebbi ayen ur yezmir umdan sda Rebbi d tmerḍa sda Rebbi

Anẓal ɣef wid iḥeqren akka iman-nsen akka ya insur akka teḥqer iman-is tudert ẓallit akka eh, eh, tesɛa ugur di tudert-nnes tesɛa apṛublam di tudert-nnes akka teḥqer akka anẓal ɣef wid iḥeqren iman-nsen wakken sidi Ṛebbi ma ad d-imudd akka ɣef wetma-ten neɣ i yesɛan ugur akka aṭas

Au nom du Seigneur Jésus. Baba Rabbi, bɣa kra n win yesɛan aɣbel-agi, iḥqer iman-is, a Baba Rabbi, d kečč ara isersen afus-ik, a Baba Rabbi, d kečč, a Baba Rabbi, kksen aɣilif, a Baba Rabbi, faytmaten d taysetmatin, a Sidi Rabbi, di luqat-agi, a Baba Rabbi, ẓẓul akin, a Baba Rabbi, d leɛna ifek-d lehna i warraw-ik di sik, fek-d kra n win yesɛan a Sidi Rabbi, ugur-agi di daxel-is, a Sidi Rabbi, iḥqer iman-is, Baba Rabbi, d kečč ara d-ifkan tazmert i wakken

akka di tudert-nsen un manque de pardon akka aṭas i yesɛun le manque de pardon i tudert-nsen akka neẓẓal ɣef wid akka ur zmiren ara ad semḥen peut-être ils ont été blessés akka i temẓi-nsen anẓal s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ wakken Sidi Ṛebbi d netta ara ten-yesseḥlun s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ Baba Rebbi akin tẓalla ɣef wid yesɛan ugur akka le manque de pardon i tudert-nsen Baba Rebbi ɛziz kra n wid yesɛan ugur i tudert-nsen akka Sidi Rebbi ur ttsemmiḥen ara ahat mazal eh, ttwaɣuccen eh, wiyaḍ neɣ yella wi ten-ijerḥen neɣ yella wi ten-ixemmen kra Baba Rebbi nẓul ɣef akin Sidi Rebbi wakken ad d-tefkeḍ ssmaḥ daxel bulawan d kra yesseḥlun kra yesfeḍnen lǧerḥ kra yesfeḍnen lqerḥ Baba Rebbi baytma

Akka newweḍ-d ɣer taggara akka lkult n wass-agini ssarameɣ akka vraiment teqqimem d-yid-neɣ tanemmirt-nwen akk ɣef tid i d-iqqimen akka i t-id-nniɣ ass-agi si des sujets kan akka très général i d-neṭṭef sujet de prière akka urgent i d-neṭṭef beaucoup plus d uhib wass-agi d aselmed neɣ d awal n Rebbi mi nesɛa la journée akka n twalit akka nekk d tmeṭṭut-iw Anisa

d acafaɛ d taẓallit d ucafaɛ akka ili-ken di ttiɛad i ttilata i d-iteddun akka ma yebɣa ma yebɣa yillu weḥnin akka c'est sûr lebɣi-nnes kan ara d-iḍrun akka si leɛḍil akka ǧǧet-aɣ-id wid yebɣan taẓallit tzemrem ad d-tarum akka kkseɣ blan ẓẓala fell-awen ǧǧet-aɣ-id des sujets de prière wid yuḥwaǧen akka tizilla ad ken-nawi ẓẓallit di semana-agi

s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ. Snin-ya tanemmirt i Sidi Rebbi ɣef ayen akk i d-nedder. Vraiment euh, tanemmirt imi iburek-aɣ Sidi Rebbi di lewqat. Agi a baba Rebbi ḥnin tanemmirt ɣef ayen akk i d-nedder ass-agi. Tanemmirt ɣef yissetma d wayetma i d-iqqimen euh, di zgel almi tura Sidi Rebbi ɛziz. Tanemmirt a baba Rebbi xaṭer telliḍ yid-neɣ. Tanemmirt ɣef uselmed n wass-agi. Ṛebbi Ṛebbi d kečč ara ibarken i tṣebbu aytmaten tmeslimatin ad tbarkeḍ akk lewqat i d-iqqimen baba Ṛebbi ɛziz ṛṛeḥma-inek leɛnaya-inek afus-ik ad nezmer ad yili fell-asen merra di yisem n Yasuɛ Lmasiḥ amen amen ur nefkaɣ ttiɛad i wass n ttlata i d-iteddun incallah ǧǧiɣ-ken di talwit s leɛnaya n Sidi Ṛebbi ar ass n ttlata ma yebɣa Yillu ar tikkelt-nniḍen bay bay ǧǧiɣ-awen lehna amin